Croeso nôl i chi, nawr te, ydych chi'n chwilio am sialens newydd, wel be am ddysgu iaith newydd, neu grefft i dyn hod? Mae Menter Cardydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar y funud, a Sara Mai Jones sy'n ymuno gyda ni nawr o'r Fenter. Siwr dwyt ti?

digwydd. Felly mae 'na gyrsia heini ma' heina 'di cychwyn ers pythefnos a ma' heina i gyd yn llawn yn anffodus. Ma' 'na gyrsia pilates a boots camp. A l- a'r o's 'na lefele arbennig ma' angen i rywun fod... Yym. ...achos ma'r pethe pilates... Ma' rhan fwya o gyrs-... ...wedi bod yn anodd yndy nhw? Yndi ma'r rhan fwya o gyrsia i i ddechreuwyr felly ond os 'dach chi'm yn rhy siŵr allwch chi jyst ffonio'r fenter a gofyn. Ond mae'r mwyafrif o gyrsiau i ddechreuwyr, felly yym. A gyda'r cwrsiau i yym ymarfer corff yn fan'na, mae 'na rhai ar gyfer oedranne yn benodol yn does? Yym mae 'na un cwrs yn arbennig i bobl dros 55, felly os 'dach chi... Ma' hwnna yn ystod y dydd felly os 'dach chi'n... Ydi hwnna'n rwbeth newydd 'leni?
Yym na o'dd hwnna llynedd hefyd ond ma'n rwbeth reit boblogaidd ma' lot o bobol yn licio gneud o felly. Ydi achos o'n i'n edrych ar y we yn gynharach yn sôn bod ar ôl i rywun ymddeol ma' rywun... Ie. ...yn ceisio yn falle'n ca'l cyfle i drio... Ie. ...rwbeth am y tro cynta falle rwbeth o'n nw 'di gobeithio neud yn 'u Hyn a hyn o goffi ma' rywun yn gallu yfed on'd e? Ie a gwylio Prada wrth gwrs. A cinio a ie. Ie. Ond yy ie mae'n b- mae'n braf ca'l cyfle a fel ti'n sôn... Yndi. ...ma' hwnna'n ystod y dydd felly ma' hwnna'n codi n'w mewn ca'l n'w mas o'r tŷ hefyd. Yndi. Ond yym ma' gen i gyrsie yn ystod y nos hefyd nath yym cyrsie ysgol Plas Mawr rhei 'da ni'n cynnal yn ysgol Plas Mawr gychwyn nos Fercher dwytha.

Cacan y ddwy ag... Ie mae'n neis. Ie. Neu be' arall yn ogystal â'r pob i'r Sbaeneg? Yym ma' 'na gwrs newydd cwrs serameg efo Eluned Glyn. O! Ma' hi'n seramegydd reit enwog. Glyn Glyn? E- Edlyn e- Eluned Glyn sori ddim... Glyn Glyn yn mynd i'r dosbarth yn unig fel ti'n gweud wedyn ie. Yym ond ma' hynna yym o'dd y cwrs gynta yn boblogaidd iawn felly ie ma' hwnna'n un newydd. A cwrs wordpress dysgu sut i flogio a sut i greu cynnwys ar gyfer blog.

tymor newydd mis Medi. Na yym. Ond os d- os oes gen ti bobol ymuno nawr yn ystod yr wythnose nesa? Na ddim ddim rhy hwyr wsos dwytha o'dd yr un cynta felly ma' groeso i chi ymuno pryd bynnag ond ma'r ail wers heno 'ma felly os 'dach chi isio trio cwrs ar ôl gweld hyn heddiw jyst ffonioch y swyddfa a rhowch 'ych enw lawr ma' 'na ddigon o le heb ofn ma' pobi. Shwd o'dd gitar shwmai dy gita- ware gitar di nawr? O wel dysges i lot o'dd e o'dd e'n o'dd e'n o'dd e'n hyfryd ac yn enwedig rywun fel Heather Jones i ddysgu. Wel ie ma' wnna'n wych yndi? Yym ond na fi'n gallu chware cwpwl o garole Nadolig nawr. Felly na mae mae yn bendant ond fel ti'n gweud os ma' n'w isie cysylltu i gysylltu ar fenter a ma'r manylion 'da ni ar y sgrin nawr a dyw 'i ddim yn rhy hwyr. Na ma' 'na gyrsia newydd yn cychwyn wsos nesa yym cyrsia cynganeddu ma' 'na gwrs i ddechreuwyr efo Emyr Davies a cwrs ymarfer y grefft efo Rhys Iorwerth ag Osian Rhys Jones felly... Waw dwi siŵr bydd wnna'n boblogedd. Bydd bydd felly os 'dach chi'n gwbod y dechneg o gynganeddu dydw i ddim ond ma' 'na groeso i chi ymuno efo'r dosbarth Rhys Dorweth a Osian Rhys Jones. Ac yn ogystal â'r dosbarthiadau yma, be arall sy'da'r fenter i gynnig? O, llwyth o bethau. Mae yna bethau i blant drwy gydol y flwyddyn, felly mae yna gynlluniau gofal, cynlluniau bwrlwm, cynlluniau um, chwaraeon, felly dysgu rygbi a pethau fel yna. Um, da ni'n cynnal cwiz diwedd pob mis yn Ymwch Ddu, a da ni'n cynnal bore coffi pob wythnos i ddysgwyr yn Ymwch Ddu.